Lemai tu, ini mai tiga bengkah jerita ti dipedua bala uchu ba messenger ayu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau diambi nyadi kelalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina dewan mensia enggau jelu tang antu mega. Turai bala uchu. Udah diserurik ayuh baka selama, bebuai ke leka jaku injau pia mega sepil tina engkeman. Sebedau iya dikerenut ini pansut keruai kitai baka kelemai tau jau. Leka jaku Iban ti dikena ayuh nyerurik genap bengkah turai bala uchu ti dipedua ba ruai kitai tu mega. Jaku Iban Adap ke Menua Ulu. Jerita ti keterubah tu dipedua Sulang nyadika nama Karong. Utai ti udah nyadi ba batang tubuh Sulang enggau bakih iya ti benama Babai nyadika nama Karong. Beketu ku munyi jerita iya uchu. Maya seduai bemalam ba ulu sungai siti ti Enda ditemu nama ba taun dua ribu dua puluh satu suba sepengudah Covid bedau ga bangat lama endar nyadi ba pelilih menua Bintulu. Kebuah pia laban ai sungai nya chukup mayuh ikan keli. Ginti seduai sebakih bisi empat puluh iti mata ditan seduai ari Nangau. Kira sejam meh ginti seduai sebakih udah ditan. Abas seduai ga kile. Sekali renggat, seduai ngabas ginti engka lebih dua kilo keli dachin ulih seduai sebakih ai uchau. Seperudah ginti abih diabas sereta dikait ke seduai umpan baru, seduai pen mupuk, mulai kediri ngagai langkau tunga ke ulu sungai, Datai ba langkau seduai sebakih ngalik kediri seraya ke berandau nusi macham leman jerita. Tang meh enda mukai-mukai ku kita uchu. Baka ni kati ko bakih sulang nya ada nusi jerita antu indu ku kita uchu. Berumban tudah sulang nempik pah bakih iya. Ba bai ngambi ke badu betusi ke jerita baka nya ba puak kampung. Eeh. Dik tu takut amat. Dini bangat bisi antu jam diatu? Pia ko ba bai nya ucau. Sulang nak memunyi aja ninga bakih ai nya bejaku munyi nya. Enggai ngerarau baki hai nya nyemetak nal ga. Pia ko Suleng nguchau. Awak ke Suleng aja meh Babai kutap-kutap kediri nusi jerita. Benung tudah Babai rindang kutap-kutap nusi jerita entu indu. Sium Suleng. Ada ngaba bau rengut. Baka bau bungai. Ngetu ngenyit, bakih iya babai ku tekutap ku kita uchu. Nyau tekelap baka api di tanyah ai tudah babai ti bejaku nya tadai. Bela angkat duduk seduai sebakih iya uchu dalam langkau kimis gadung. Sulang merening babai, babai merening sulang. Bau rengut nya uchu. Lama agi nyemetak agai. Lama agi Nyau balat gi ngaba bau rengut nya mansik idung seduai sebaki iya. Pulai tua, pia ko Suleng madah ke baki iya babai. Baru umpai lama udah nyebut mai pulai tudah Suleng ucau. Dinga ada bekesering tating kain orang indu ngelingi langkau seduai. Di tengau nadai ga seduai sebakih meda utai nya dia. Munyi nya semak udu. Baka orang indu ngena ngepan bejalai ngelingi langkau. Sepi sulang pala patung iya ada lemi ku kita uchu. Nyau ke begebik aja tudah tuai ngangkat kediri. Bakih iya babai enda ibuh sebut agi. Nyau nyabek tuai nyau ga getek aja tudah tuai. Uyut babai. Enda alai bai iya agi ditinggal ke aja meh nyau ucho. Uyut ti bisi ikan mok tudah suleng. Enggau merinsa meh seduai sebakih ngerari kediri ngilik ai ku kita ucho. Nadai ngira ginti agi meh iya nya kenu ku suleng ucho. Ngira diri empu idup aja. Munyi tating kain orang indu ti ngagai seduai sebakih, munyi nama aja ari belakang nya mansik pending munyi tating kain orang indu nya kenu ku Sulang Uchau. Seduai ti lari nya tadi enggai nyadi deka belanda iga Uchau. Kaki asai ke ditating orang enggau lumpung batang. Seput seduai sebakih. Enda nemu tunga agai. Nyau ba rekuang asai maya nya kenu ku Sulang uchu. Asai ke deka luput. Tang enda ga rebah. Baki ahi babai nyau teberuru insak bai tudah tuai ti nyabak. Nadai betebas ke jalai maya nya. Rembang aja meh babas ti bisi ba mua nya dia. Runding seduai sigi nadai ke bukai sigi ngira diri empu parai aja malam nya. Enggai nyadi enda pia ucuk, belanda enda ga ulih. Orang indu ngagai nyu sejengka aja munyi tating kain ngagai ari belakang sema ku jaku ucuk. Senapang nadai, semua nadai ga seduai sebakih. Semina bebai ke duku latuk siti siku enggau uyut aja seduai. Nadai daya agi semina ngarap kediri parai aja meh pia kenu ku Sulang ucuk. Chukup merinsa, meh malam nya kenu ku Sulang nguchau. Sulang enda berasai inyo nyabak. Nyepi diri udah nadai daya agi. Nyau enda berasai seduai pen nyau ninga inyin api ba lus bala indu enti gawa ngaga rumah. Bisi berasai lantang mimit seput seduai sebaki ahai uchau. Kaki pen nyau berasai lempung. Nama agi deh. Tau belanda meh tudah sulang tu tadi enggau naka penegal ngelawa muto. Bakih iya babai laban ti dulu datai lalu tetambun meh dulu laban seduai ti bela mai muto siti siko. Nadai ngira tudah sulang ti agi dudi semina ngira diri aja. Datai ba rumah siwa, sulang ada nelentang kediri ba mangku panjai semak mua pintu. Nyadi bakih iya babai udah tama bilik laban rumah seduai semak semina belentara ke siti gelanggang dua orang main sipak tekerawa aja. Malam nya Sulang enda entu ulih tinduk iga agi ngingat ke utai ti nyadi ba seduai sebakih iya malam nya. Pelik-pelik meh leka mata tudah Sulang datai ke ari tawas Uchau ke rebak tawas. Suleng pen lalu angkat ngelawa uyut deka mela kelik ku jako kena nuju leka sik makai pagi nya. Sekali iya meda uyut iya, nyau puang ku kita ucau. Enda patut sekali sida kelik ambih teberayan maya ngerari kediri demalam. Laban uyut suleng nya tinggi. Tambah mega, sulang ti belanda maya nya ukai nya laju laban kaki ti berasai berat. Semadi inyo semak muto aja tudah tuai belanda nya pen enda bangat laju ketegal ti udah lelak. Di Kumbai Tebelunggang, nadai ga tudah sulang berasai teterap uchu chukup nyelai. Engka urang bempu menua ngai meri minya kini pia ko sagam ati tudah sulang ucau. Bepun ari nya meh Sulang enda betanya enggau bakih iya babai agi. Bakih iya nya enda ga nanya tudah Sulang. Engka ketegal malu minya kini laban ulih iya empu baka ti. enda gagut. Nyentuk ke pindah nyiwa rumah, enda meseduai sebakih betanya agi, chukup nyima ati tudah Sulang uchu ngenang ulah bakih iya ti lelanyah baka nya. Udah ti dikeduan utai baka nya, lama tudah Sulang enda tama kampung uchu sepengudah utai nya nyadi. Munyi ku. Utai nyo Pubio tudah tuai Uco. Minggu nyin kemari, baru iya meh tudah sulang tama kampung Puang Baru, nya pen bebala mayuh ngabas buah ba menua. Nya meh naka jerita kitai ti keterubah Uco, kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua baka ke lemai tu. Jerita ti kedua tu dipedua Lana nyadika nama Karung Ucho tu. Jerita tu dikunsika iya ba Messenger menyadi kitai Ayul. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai Ucho. Turai iya mega udah diserurik Ayul baka selama bebuaika leka jaku inyau pia mega sepil tina engkeman. Jerita tu nyadi kena ke ari dua empai lama ba Lus endur sida menyanak diau ba Sibu. Lus endur sida diau nya uchu bisi lapan pintu. Bisi orang magang diau ba Lus. Nyadi laki lana tu pumin orang masang taie. Laban udah tembu rumah tiris diri tinggal masang taie aja. Bisi deh malam siti, bala indu nurun ke pasar malam bebeli ke pemakai meh nya jara. Tingau meh sida menyanak aja ba Lewes. Laki Lana bisi ngirum duit ba kaban iya indun siku ngasuh meli babi panggang. Nama kaban laki Lana nya dikangau sida iya Pok. Laki enggau anak Lana benung deh tibi ba bilik besai. Lana tu tadi benung bebasok garik ba ujung bilik. Baru deka mulas ke garik ngena misin tudah tuai Lana ucau. Enda mukai-mukai dia Lana tu tak bisi ninga urang indu nyabak sikok-sikok. Terubah iya papas aja munyi sabak urang indu nya didinga Lana ucau. Lama agi ingau agi. Lama agi, ingau agi ke sabak indu nya didinga tudah Lana. Munyi indu ti nyabak nya tadi didinga Lana datai ari dalam bilik Pok. Engka Pok belaya enggau pangan iya kini, pia ko Saga Mati Lana uchau. Enda ga tudah Lana kiruh enal, majak ke pengawa iya bebasuk garik. Baru deka musil ke tuil muai ai ba misin basok tu deh lana ucau. Sekali dinga lana, indu ti nyabek nya tadi nyau bisi munyi ketawa. Beh, nama main iya nya? Pia ko lana bejako kediri. Dinga lana, enda lama udah nya, nyabek baru ke indu nya tadi. Ninga munyi nya. Tengkuk tudah lano pintu dapur pauk. Nama pengawa dai nyabak pauk? Pia ko lano nanya ari ujung bilik nya Ucho. Tang meh. Nadai orang nyaut. Orang ti nyabak nya tadi pun nadai didinga lano agi. Lano pun belabuh anak nyamai ati. Tama lano ke bilik ngasuh laki iya betalipaun ngagai pauk. Udah datai enda pok nya, pia Kulana ucut nanya laki iya. Dikangau Kulana baru pok ari ujung bilik. Enda ga pok nyaut. Tang bisi nyawa urang nyabak. Taja munyi urang nyabak nya munyi sabak urang indu, tang Lana belaba engka iya salah dinga pia Kulana ucut. Sepengudah laki Lana betali paun nanya ke pendiau pok, Laki lanau madah ke lanau, Pok agi bepasal malam sibu. Ninga laki iya munyi nya, bakul gari ti dipegai lanau lalu tebeleka ku kita ucau. Berumban tudah lanau nusi ke laki iya nama utai ti didinga iya ba bilik Pok Sepiak nya tadi. Tang meh ko kita ucau, benung tudah lanau ti nusi utai ti didinga iya nya tadi. Tak bisi orang ramak dinding bilik pok sepiak. Meda baka nya. Ada orang ari meh sida tiga menyanak nepan mutosikal ngelawa pasar mit ti enda bangat jauh ari lus sida sebuat. Datai ba pasar mit nya tadi sida menyanak lalu duduk ba kedai makai. Pok lalu diasuh laki lanang lawa sida menyanak ba pasar mit nya dia. Laki lanau enda ngasuh apu pulai kelus dulu, kira setengah jam pia meh. Datai tudah apu ari pasar. Lana enggau laki iya pen lalu nusi ke apu nama utai ti didinga seduai ba bilik bakih iya sepiak. Laban tudah apu ti kediri aja ba luas nyau. Nyau nyiwa util meh sida sebuat malam nya ku kitai uchu. Bisi meh bala bukai nanya kini penunga sida sebuat. Sida sebuat madah diri. Sigi rindu bemalam butil enggai nusi ke sida bukai. Sida sebuat aja meh nemu nama utai nyadi ba elus malam nya. Bilik bukai bisi orang magang ngalih ke pagi baru sida sebuat mulai kediri ngagai elus. Nya meh bala bukai tinggal belua semalam nya nusi diri bisi ninga indu nya ba ba bilik Pok. Nemu kita ucuk. Maya Pok muka pintu bilik iya, ada ngaba bau but bau bangkai ko kita ucuk. Amat ta bau bangkai cit kenu ko Lana ucuk. Iya ga bilik Pok nyau latak magang laban tanah. Meda magang orang ba luas pagi nya ucuk. Cukup nyelai utai ti udah nyadi. Ngelama tau, nadai ga sida kala baka nya Uchau. Meda baka nya, Po lalu nabur ke garam ba bilik iya. Engka bisi ngelima kambut garam kasar ditabur ke Po dalam bilik iya. Sepengudah nya. Nadai agi ga sida ninga munyi utai nyelai ari bilik Pok Uchauk. Tudah Pok Pun. Nyau enda nguan bilik iya agi, iya pun lalu nyemilik kaban iya ba bilik ujung sekali. Tudah lana nyau geli meh meda utai baka nyau Uchauk. Kemari, lebuh Lana enggau anak iya mulai kediri ngagai menua sida beseratok, diatu laki Lana sebilik enggau Pu ba bilik sida iya Belus nya uchu. Sama bela takut kediri magang. Enda nemu meh. Ngenyit utai nya nundi baka nya. Enda ga tudah Lana nemu jerita asal menua nya dia uchu laban ti nadai orang bumbu menua endur betanya. Engka bisi pernah melama kini dia ucau tauka nama kini. Nya aja meh jerita lanau ucau kitai mindah ngagai jerita kitai ti ke penudi baka ke lemai tau ucau au. Selamat malam ini. Aku bisi jerita deka dikunsi enggau nuan. Pia kenu ku tudah tuai ucau. Nyadi ucu ti ngirum jerita tu minta dikangau ngena nama Ani. Ani tu? Asal orang serikai? Ani sekula ba siti sekula ulu sungai ba pelilih menua Miri laban indai iya ti gawa ba Miri. Maya nya tudah Ani pum tiga. Bisi delemai siti, indai Ani pulai ke serikai laban. Bisi penusah rabat ba menua. Ani enda enggau laban maya nya tudah ani peresa pum tiga deh peresa PMR. Kediri meh tudah tuai ani ba rumah maya nya uchok laban apai enggau menyadi ani ke biak nya dulu pulai ke Serikai. Dipandak ke cherita ku kita ucho bisi dilemai siti. Sepengudah tudah ni pulai sekula, baka selama mega mandi ngintu diri semua malam nya laban ani ke laun ti indu laban nyediaka diri peresa ti kepenudi pegila enda mukai-mukai dia deh tudah ni asai ke bisi ninga orang ngatuk cheremin pangking iya ari luar. Keterubah iya, Ani enda bangat kiruh ke utai memunyi nya laban Ani bejangka engka nya ribut meh jara agi pencheremin lindung tirai. Kira bisi tiga kali orang nya didinga Ani natuk cheremin, Ani peda liat ati iya penangkat ka meda sapa ti natuk cheremin nya pia kenu ku sagam ati tudah Ani uchu. Lebuh tudah Ani nyilak ke tirai muang pelua, dia Ani tegepang meda indu siko. Sagam tudah Ani, Ani biak indu nya serebak iya. Indu ti bediri ba luar muang pelua nya ucau. Peda Ani, tudah indu nya tegetak-getak baka orang ti chelap. Ani nadai meri runding, iya pen lalu. Panzut nuju bilik besai laban pangking tudah Ani semak pintu bilik penama. Ani pun panzut meda indu nya. Indu nya tadai lalu dibai Ani tama tang meh indu nya enggai. Enda ibuh meh wai aku tu kameh basah. Pia ku indu nya uchau. Nadai ngawa nya, tama dulu deh celap ba luar ditu. Legi ku meri digari, pia ku tudah ani ga uchu. Indu nya pun tama pemuas ti diumbuk tudah ani. Udah ke tama nya tadi, ko kita uchu dia ani meda indu nya ta jempuk baka ko udah ngelaba ujan. Agi neritik ai dipeda tudah ani uchu. Ari tubuh indu nya. Nya. Duduk dia dulu dah ko. Aku ngiga ke dek gare dulu. Pia ku tudah ani ucu seraya ke tama pangking. Ngiga gare ti baru empai kala dikena iya. Laban pemesai tubuh seduai ka sebela. Nadai ga belum man tudah ani tu ngiga ke indu nya gare ucu. Gari nya tadi lalu disuakka tudah Ani ngagai indu nya. Seraya ti nganti indu nya begari, Ani lalu ngaga ai kupi ke seduai iya. Udah indu nya tembu begari semua, indu nya lalu bai tudah Ani ngirup ai kupi ti udah digulai iya ba dapur. Peda Ani mua indu nya tak pucat amat laban kulit indu nya tu burak. Seraya ti ngirup seduai pen berandau. Sapa nama dek? Dini dek diau aka lalu nama main dek baseh jempuk memuyua? Pia kenu ko ani ngepun ke randau seduai nanya indu nya. Nama aku Luna. Pia ko indu nya ucau. Nyadi nama tu tadi ukai nama amai semina nama karung aja. Aku asa orang ditu empu, aku tu tadi mandi pulai mandi. Laban hari kenyau malam. Nya aku kitu ka minjau pichit kena aku pulai. Pia ku indu nya madah ketudah ani uchu.

Ta baru engka Sabtu dah ani ucau. Peda ani. Nadai senaya orang agi ba dapur dia semina siku tudah ni aja. Tubuh tudah ani lalu gegetar bai ketakut. Tang meh penyelai iya, bulu kaki bulu jari tudah ani enda ngerenjang. Kena ke orang tuai madah ini. Enti kitai ka nemu nya antu tauka mensia, Bulu tubuh kitai sigi ngerinjing bulu pegau. Pia kenu ku tudah ani ucau. Tang meh, bulu pegau tudah ani enda ngerinjing. Meda utai baka nya, ani lalu belawa tama pangking. Pintu pangking pen lalu dikunchi iya. Enda nemu pengelama meh tudah ani bebungkur ngena pua ani pe lalu ti nduak. Ani ti tinduk nya tadi ku kita uchu jenak endar nadai kenyap nadai semua. Pagi nya ani nurun sekula baka selama. Lemah e nya, apai enggau madik ani pun datai ari Serikai. Indai ani agi tinggal laban agi bisi pengawa ti empai tembu diadu kia. Ani pun lalu nusika apai iya, Nama utai ti udah nyadi ba tudah ani lemai kemari? Nemu dini pia ku ani uchu. Baju ti diberi Ani ngagai indu nya demalam, bisi ba atas mesin basu gari. Pagi nya lebuh Ani nurun sekula iya nadai meda gari nya dia. Laban menyadi Ani ke mit nya sigi ulih meda utai bukai nyentuk ke diatu. Madai Ani nya pemadah. Aka Luna engkah garik nyedia tadi. Pia ko madik Ani nya Uchau. Ani seduai apai sama enda mu munyi semina beperening pangan diri aja. Lemai nya mega orang rumah panjai nya begau laban bisi nebiak sida serumah lemas lalu bedau ditemu hari lemai kemari. Laban bisi bala indai Ani jadi enggau orang menua nya. Dia Enusi ke tudah indai Ani lebuh indai Ani udah datai ari menoa. Kenu ku urang nya Nusi uco. Anem ia indu ti nadai nya benama Luna, seramau ngetudah Ani. Kira sebulan sebedau Luna tu nadai. Luna bisi madah ngagai indai iya. Luna bisi meda lalu ngambi sebentuk tinchin mau manah amat ba pendai sida. Ninga utai tusi Luna, indai Luna lalu ngasuh tudah Luna tu tadi nganjung tinchin nya pulai baru. Laban indai Luna bejangka tinchin nya tadi enggi, sida serumah teberayan tauka labu. Pia kenu ko Sagam ati indai Luna uchauk. Ninga indai iya munyi nya, Luna nadai ga mayuh jaku, Luna pen lalu nganjung tinchin nya ke pendai lalu diengkahka Luna ba endua iya ngambi tinchin nya tadi. Takah sehari udah nya, baka orang ti mamau tak. Runggu pendiau tudah luna tu ko kita uco. Sekula pen luna nyau enggai. Tang penyelai a ko orang ti nusi nyau uco. Indai luna. Suah nal meda mua pintu panggil enggau peninduk tudah luna tu tau balat amat keresik bepasil. Baka kena kala disapu tang udah ga sapu. Indai Luna enda ga berunding ke utai bukai uchauk laban Luna ti suah mandai bependai ti lebuh lemai hari. Laban kenu ku Indai Luna uchauk sebedau Luna tu nemu tinchin, Luna pen sigi suah mandai lemai bependai. Tang meh sepengudah Luna nemu tinchin nya ngasuh Luna balat agi nurun ke ai. Udah mandi, nurun baru ga Luna tu ke penai. Kelila ke indai nadai ga pengawa Luna bepedai. Luna dipeda indai duduk bebatu dugau-dugau aja. Semadi indai iya ngangau, enti Luna nya pulai-pulai. Dua tiga kali indai iya ngangau baru meh tudah Luna pulai. Ulih luna makin hari makin nyelai ku kita ucau. Makai pen tudah luna tu nyu enggai. Enti indai iya nanya nama kebuah luna enggai makai, dia deh luna nyaut madah ke diri empu kenyang. Bai kaban iya makai. Tang meh penyelai iya luna tu te nadai mindah hari bilik. Sapa kaban iya ti mai luna makai ga ne ucau. Ninga utai padah Luna munyi nya, indai enda ga ibuh nau uchau laban bejangka lebuh indai iya ilap tauka enda meda kini maya bakih Luna mai Luna makai pia ko Saga mati indai uchau. Utai ti chukup enda ulih diterima akal ko kita uchau, pagi sebedau Luna nadai, Sebedau Luna nurun sekula dia Luna madah kediri ka belaki lalu sehari nya meh hari ke penudi Luna nurun ke sekula pia ko tudah Luna ucho madah kinai iya. Lebuh indai Luna ninga jako anak indu iya munyi nya. Indai Luna pen lalu nganu tudah Luna ku kitai Uchau. Naka pemedih ati tudah tuai Indai Luna ninga jako anak iya madah diri ka belaki lalu bedau badu sekula. Ngasai ga kitai ne Uchau. Nadai ribut kudi anak baru pum tiga madah diri ka belaki tauka bebini ukai bebula Indai Uchau au. Bula madah enda pedih ati. Tanya inai iya, Sapa laki ti ka enggau Luna jadi? Tang meh Luna enda nyaut. Semina nensam ke mua aja. Mayuh meh utai tanya inai Luna ba Luna ucau, tang meh Luna semina nensam ke mua majak enda enda nyaut tanya inai iya. Enti laki nyamat ka kedi endo. Asuh betemu enggau kami duai apai dek. Enti apai dek datai ba iya na lama da. Pegila datai apai dek. Pia ku indai Luna bejako Uchau. Luna semina ngau lalu nurun sekula pagi nya. Pulai sekula tengah hari nya Luna enggau bala bakih iya nurun mandi ke penai. Lebuh bala. Bakih Luna ke bukai udah tembu mandi semua Luna bai sida pulai. Tang tudah Luna madah kediri agi ka mandi. Dulu meh sida ke bukai nya uchu mulai kediri. Datai sida iya ba rumah panjai mansa indai Luna duduk ba ruai berandau enggau sida serumah. Indai Luna ti meda Luna nadai seretai enggau sida bukai nya pulai lalu nanya sida, Ni Luna endo? Nama Luna enda seretai enggau kita sebuat mandi tadi? Pia ku Indai Luna ucau nanya sida sebuat nya. Nyadi siku ari sida lalu nyaut, Au. Sereta enggau kami meh Luna nurun mandi tadi ibu, baik kami pulai iya enggai madah ke diri empai ka pulai agi ka mandi. Pia ko nembiak nya nyaut indai Luna. Ninga saut nembiak indu nya munyi nya, enda ga indai Luna ngemana puas ke meda Luna lalu ga empai pulai ari pendai nyin. Dia deh indai Luna nguji nyenguk Luna ba pendai din. Ari tanyu tang meh penyelai ko kita ucok. Indai Luna nadai meda senayau Luna ba pendai din. Meda utai baka nya, sida serumah lalu begau begiga ke tudah Luna. Selemai-lemai nya. Lalu semalam malam nya mih sida serumah begiga ke tudah Luna bependai nyedia sarang sabun, kain enggau kain mandi Luna. Agi mengkang dipanggai ke ba atas batu enda nginsi. Tang mai tubuh Luna enda ditemu kini penunga. Ai maya nya enda ga besai. Luna nemu ga nyemerai. Nyau. Di panek ke jerita ko kita uco. Atai apai luna berumba panyai, apai luna pen lalu nurun ke penai. Inai luna agi ba penai merap kain enggau kain mane luna. Datai apai luna ba penai uco, tak baru ka terjun ke ai tu dah tuai. Sekali sida serumah ti ngiga luna muak kulu capuh bebai rari. Malik sida ke bukai ti agi ba pendai nya tadi nuju tunga sida ke chapuh nya. Sekali sida iya meda, besai-besai baya siku benung manggum tubuh tudah niang Luna. Bangkai tudah Luna lalu dileka ke baya nya enda bangat jauh ari mua apai enggau indai Luna, ku kita Ucho. Sida serumah ti meda utai baka nya sama bela temati kutu. Nadai daya laban sida enda bebaikka perengka, bala pemantu di kangau sida pen empai datai. Udah Baya nya ngelengka ke bangkai Niang Luna ba mua apai seduai indai Luna, Baya nya lalu ngetu enda lama udah nya, Lalu pulai kulu ken baru. Pulai ngagai penatai ia kti datai tadi. Apai Luna meda bangkai anek ia lalu ngkejit kai. Apai Luna nyo nadai ati takut ko kita ucho meda tubuh anek ia ti udah chelap serta puchat. Apai Luna lalu mai bangkai anek ia ke tebing keno ko jerita ucho. Bangkai Niang Luno eno mali semina baka orang kechelap puchat aja. Baka ti baru udah nadai penyelai aku kita uchu ba tubuh Niang Luno mega nadai abi ketup tauka abi ngeli baya nya ku kita uchu. Lebuh bangkai Niang Luno disengai pen nadai bebali tak baka orang ke tinduk. Laban. Tudah luna sigi te manah gamal. Malam ti kepenudi sida serumah nyengai bangkai niang luna, dia deh ini luna bilik sepiak bisi kenyap. Ba kenyap ini luna nya, iya meda luna enggau siku lelaki betubuh besai serta tinggi. Laki nya dipeda ini luna bekena ke ngepan lama keti iban tang meh mua laki nya enda tentu nyemetak nal. Ba kenyap nya, Luna madah kediri udah belaki. Kenu ko Luna uchup, seduai iya lama udah besulu. Luna angai madah ke apai seduai indai iya enggai ke apai seduai indai iya tusah ati sereta enggai ditaging apai seduai indai iya belaki. Luna mega madah kediri udah bisi tubuh. Dani pagi nya, ini Luna pen lalu nusi ke kenyap iya ngagai apai seduai indai Luna. Ninga utai ti ditusi entua iya bilik sepiak, baru meh tudah indai Luna nemu ulah anak indu iya nyelai ngelama tu bepun ari tudah Luna nemu tinchin mau ba penai suba. Nemu nya tudah Luna udah ditunang bungsu baya ko kitu chau. Luna nya udah jadi ngubah iya. Luna mega mekat ini iya enda ngasuh apai iya bebalas laban tubuh iya udah dianjung laki iya enggau manah. Tang meh utai ti ngasuh ini alit ati uchu. Nama kebuah iya nyau minta gari sereta lilin betudah ani ne uchu? Au. Nya meh naka jerita kitai baka ke malam tu ucok ini mupuk dulu ka ngedang belakang enggai ina nungkun api lampu ucok enggai kumbai bala ucok enda ngabas ka meh tudah diri ayan belama tang enggai nyadi ga tudah ini ngelengka ke umai ucok kitai ga sama nemu rega utai maja niki mungka ngandal ke bedaja aja mesa ni ga nya ucok.